mill-pjazza sa Zuntir xbajt ngħid għadi għaliex użajna l-pjazza u Zuntir, ma kultant nintama xaħat u jgħid li qabattu fin-nofs, mhux suppost, eh? Nuħu pjaċir minn bidonet ħan insegwu eh, il għaliex il-programm huwa dak li hum fuq is-sija u dejjem nsibu xi ngħidu, ġifieri fil-fatt ħafna mis-semija tagħna meta jkunu qed jinteressaw ruħhom jgħidu li lanqas naf kif tar il-ħin, dak sinjal tajjeb. Mela, Jina l-lum naturalment nafu eh, suġġett, nizvolġu iktar tard fil-lokalità fejn sa' morru, u dejjem nieħu qawli, qawli ftit jew ix ikollu xaqsam mal marraħa mal-belt, mas-subborg, mal-post, lokalità li sa' nkun nitkellmu fuq. Mela, il-qawl huwa kull kalanka port, issa, jifieri Kull daħla, daħla baħar, hija port. Niġu għal-lokalità li għazit, u nfissru, għax il-qawl kultant u l-idjomi trid tfissirhom. Mela, infisser, kull port li fih il-baħar, u dan ikun maluċ mlaqid, kun kallu ċertu bajja fiha, kollha xogħol. U għalha hemm sinifikata. Kull kalan kull kalanka post ġifieri kulħadd qiegħed f'baħar wieħed, speċjalment dawk illi huma ansħa li jgħidu idejaqgħu kollox imbagħad. M'għandux xaqsa, m'għandux xaqsa ma' suġġett u ma' lokalità ta' però jiena dejjem nsib l-iktar wieħed l-iktar qawl jew idjoma biex ħafna. U allura li kelma bajja u port ħaneħdu l-port il-kbir, Il-portana sabiħ u nieqfu fejn il-baħar jidħol immewwex id-daħla tal-kalkara. U l-lum mela għanna suġġett huwa subborg sejħlu jien lokalità tal-kalkara u biex nidiskutu nidħlu fil-qalba tal-istorja, id-drawwiet, l-identità tal-Kalkara, għandi miegħi lil Duncan Brincat li għalkemm nista' nsejħlu żagħżugħ jien hekk u fil-fatt ma huwa matur diġà fl-istorja u fir-riċerka f'din l-art mifruxa mill-bajja pittoreska sa fuq il-baħar tal-Pozzi Kbir. Eh, u raħal biex ngħidu hekk jew jew sobborg insomma nafx. Fil-fatt diskutejna jekk hux naħal jew subburg. Issa nkunu nistgħu nafu fid-diskussjoni sewa. Merħba dan kien ħadd pjaċir ġejt. Nirringrazzja lilek ċar speċjalment tal-istedina, nsellem li semmija kollha li din jisimgħu dan il-programm ferm interessanti. Eh, Namlu minn kollox jkun interessanti, jibqa' dejjem interessanti. Jiena ħadd pjaċir li l-qajt l-istedina tiegħek għax inti Nafek ħafna jien nafek għadek iżgħar milli inti diġà m'intix kbir. U dejjem kbirt intu kabbart l-esperjenza tiegħek. Ma allura ma jistax jonqos illi meta niġu għal post lokalità daħlu xinu jew belt, dejjem nipprova eh, nfittex nies li huma adattati għal dak is-suġġett. għal dik l-istorja, għal dak il-drawiet. U allura biex ma nqodux u ma għoċin impalla wahdi, għax diġa għad bizzejjer, diġa mill-law il-mija kawnek kun għamlu d-daħla kif għanda tkun. Jina il-kalkara naf li imbi l-lotto tijaw ismi mill-ġir, ġir ħadd ismi. U naturalment il-ġir jfisser li jem kalkara, u l-kalkara hija l-isem. Allora, la la semmiet il-kalkara, u l-kalkara fu xinisa, kalkara tal-ġid, ġeneralment. Kien hemm xi post, kien hemm xi lokalità li minn fejħa isem dan il din il-kalkara. Iva xas fil-fatt, eh, kif qed tgħid tajjeb inti, il-motto tal-kalkara huwa mill-ġir ismi, bil-Latin akalkenomen li minn hemmhekk ġejja l-kelma Calcara, mbagħad, li ġejja proprju minn dil-kelma Latina calce li tfisser ġir, prattikament. Iva, illum il-ġurnata m'hemmx Calcara tal-ġir, imma qabel Calcara kienet magħrufa proprju għall-ġir. Fil-fatt, eh, l-istoriku Gian Francisca Bella jgħid li fid-daħla tal-Calcara kien isir il-ġir u bekk ħad dan l-isem, eh, tajjeb li ngħidu li eh, l-iktar kalkara magħrufa ġewwa l-kalkara kienet propju fil-post fejn illum hemm il-knisja parrokkjali. U minn hemmhekk, jiġifieri qed nitkellmu fix-xatt tal-Kalkara f'Mistra Arċisqof Gonzi llum il-ġurnata, minn hemmhekk ħarġet propju anke l-arma tal-lokalità tal-Kalkara li għalkemm għandha d-dawra ħadra mad-dawra mejt għax huwa l-kulur ħa ngħidulu hekk tal-lokalità, hija eh, skudett maqsum nofsu deheb u nofsu ikħal, bi fjamma minn fuq l-ikħal tagħti għad-deheb. L-ikħal li huwa l-baħar, sintendi, tax-xatt, id-deheb hija l-art tal-kalkara, u l-fjamma hija proprju s-sinjal li fuq l-art isir il-ġir. Għalfejn? Għax il-ġir isir proprju bin-nar, billi jkun hemm il-fornate, fornate di calcina f'dak il-każ. U tajjeb ngħidu wkoll li din l-idea ta' fornate di calcina fil-fatt il-kalkara tal-ġir, Tidher anke f'diversi mapep antiki, fosthom anki waħda mill-iktar antiki li kienet saret minn Nelli ġewwa Venezja, fejn hemmhekk tidher msemmija sew li f'dawn l-inħawi li dak iż-żmien kienu magħrufi iktar bħala tas-Salvatur, iktar 'l quddiem nitkellmu għalfejn, kienet tinsab din il-famuża kalkara tal-ġir. Ekku. Introduzzjoni fit-tul, ħadt pjaċir nisma' jien ukoll għaliex għalkemm kelli ħjiel tagħha,

Apparti milli nibdew bil-motto li sem minn fejġej, ma nipprovaw imur ukoll lura fi żmien. Għaliex Malta hija sinjura dak li hija arkeoloġija. L-arkeoloġija, il-kalkara, mis-sita, fi żmien neolitiku, eċetera, eċetera. Diversi storiċi jaħsbu li l-kalkara kienet waħda mill-ewwel postijiet f'Malta li ġiet abitata. Nafu li l-Port il-Kbir dejjem kien xi ħaġa importanti ħafna għall-gżejjer Maltin u tajjeb li ngħidu li l-ewwel żewġ daħliet tal-Port il-Kbir huma parti mill-Kalkara, jiġifieri d-daħla tal-Bajja ta' Rnella u d-daħla tal-Kalkara. Bħala sejbiet Neolitiċi u Preistoriċi qatt ma nstabu eżattament fejn, fejn tidħol il-kalkara, biss madankollu nstabu diversi affarijiet interessanti illi juruna li kien hemm eh, xi mod ta' ċiviltà antika ħafna f'din il-lokalità. Eh, waħda mill-affarijiet interessanti li nstabet kienet dak li aħna nistgħu ngħidulu ċippus, għanajdu l hekk. ċippu si għadik, eh, isa kolonna. Isa kolonna, preċis. Għadak forsi huma tal-istorja, kolonna bċertu ornamenti maħħa. Eżattament, din nstabet fl-1830, eh, nstabet ġewwa eh, dak iż-żmien kienu qed isiru xi tibdiliet Villa Bigi biex isir il-famuż sptar navali li mbagħad l-Ingliżi Villa Bigi ġabuha bħala sptar navali. U fit ħaffir u fl-affarijiet li kienu qed isiru dakinhar kienu nstabu żewġ kolonni Eġizzjani llum il-ġurnata jinsabu ġo l-Mużew Nazzjonali tal-Ingilterra. Iżda ma nifqux hemmhekk. Fil-fatt, eh, nistgħu ngħidu li prattikament f'żona fil-viċinanzi tal-Kalkara, jiġifieri fil-ħanejdu hekk fil-partijiet tal-aħħar tal-parroċċa, ferja magħrufa bħala ta' Santa Dominka, fis-snin 80 waqt li kienu qed jitħaffru jsiru l-pedamenti għal djar tal-gvern biex ngħidu hekk, instab ipoġew paleokristjan. Interessanti ħafna li fih kienu jinstabu eżattament eżattament taħt l-art li fih minn barra l-idea ta' katakombi konna nsibu wkoll imnaqqax fil-ħajt figura ta' dak li bl-Ingliż juru orant figure, jiġifieri figura ta' xi alla. Li hija interessanti ħafna, dik turina li f'dawk l-inħawi kien hemm ċiviltà li mhux biss kienet ċiviltà li qed tgħix hemmhekk, imma kienet anke qiegħda tipprattika xi tip ta' reliġjon li iktar tard imbagħad intużat mir-reliġjoni Nisranija. U ritwali naturalment ukoll. Preċiż, preċiż. Dak jindikalna ħafna affarijiet fuq dawn l-inħawi tal-Kalkara u jidher jiġifieri li l-post Min qal kemm ir-raħal bħala parroċċa m'ilux daqstant li sar biss jidher li l-post kien ilu ntużat biex jgħixu n-nies fih għal diversi snin. Jien naħseb li għamilt l-introduzzjoni waħda ġib l-oħra kif jgħidu għandna ħafna ruxmata ta' mistoqsijiet għalik ta' dan kien. Nammirak kif iżejjen il-kelma u titħol fid-dettall, però eh, eh, naturalment il-programmu dak li hu immexxu U jekk jista' jkun fil-qosor nagħtu t-tagħrif tagħna. Mela, U hawnhekk, inti semmejt diġà, bitammiq, per eżempju, hija sinonu għal-kalkara. U hemm ukoll it-trunċiera, daw dum ma żewġ ismijiet, nixtieq titħaddet fuqhom. Bitammiq fejn u fejn, naħa ta' fejjed. Iva tajjeb. Kalkara żgur. Les intendi. Eh, Witammiq huwa eh, hija żona sħiħa jiġifieri kemm huwa magħruf għal diversi affarijiet, biss witammiq huwa Wied li jinsab bejn dik li hija l-Fortizza Rikażli min-naħa ta' wara u dak li llum il-ġurnata hemm fil-fatt il-film studios fejn jiġifieri saru diversi films importanti. Ħafna nies. Rinella Film Studio. Eżatt, fil-fatt ħafna nies illum il-ġurnata. Li għandu xaqsmu għal-baħar. Fil-fatt minħabba li hemmhekk hemm il-banjiet il-kbar prattikament ħafna nies żgur li għaddew minn hemm anke minħabba l-fatt li dal-aħħar anke sar żvilupp permezz ta' Smart City dawk in-naħat U jiġifieri f'dik iż-żona kollha hija magħrufa bħala Wied Għammieq. Għalfejn hija magħrufa Wied Għammieq? Maż-żmien, fi żmien, fi żmien jiġifieri l-Kavallieri dik nbniet trunċiera f'dik l-inħawi proprju biex isservi ta' diviża għad-daħla tal-port. Niftakru li dik l-inħawi hemmhekk, dik il-peninsula hija l-ewwel peninsula li bija tidħol għal port il-kbir. U t-tronċiera kienet iservi bħala eh, fejna fin, eh, tipprevedi ċerti attakki, insomma, kif kien. ħafna drabi attakki sintendi bil-bahar dak iż-żmien u min irid jidħol il-port il-kbir bil-fors irid jgħaddi minn dawk l-inħawi. Jiġifieri għal daqstant, eh, daqs kemm kienet importanti dik il-peninsula kollha kemm jiġifieri għal port il-kbir żgur ma kienet importanti l-ebda peninsula oħra. Fejn jidħol difiża din nitkellmu hawnhekk. Iżda Witham huwa magħruf għal ħaġa oħra importanti, jiġifieri l-famuż ċimiterju ta' Witham. Fil-fatt kont niġi għalija li għax ħafna nies jafu e, il-karikara minn ħafna aspetti, però l-iktar waħda li semmi huwa Witham bat għandna bigi l-ġurnata nsemmu kollha. Għaliex hemmhekk ċimiterju li għandu storja u nixtieq telabora ftit huwa. Iva, eh, propju fl-1837, Eh, F'Malta faqet il-kolera eh, u dina waslet intendi għal sfreġu sħiħ fil-popolazzjoni. Iżda waħda mill-ikbar eh, sfreġi kbar li seħħew kienet propju f'dak li kien l-ospizju, jiġifieri il-famuż dar ta' xjuħ, dar tal-anzjani li kienet il-Furjana dak iż-żmien fejn eh, dawna b'dispjaċir kbir l-anzjan li kien hemm bdew jieħdu l-pesta, bdew jieħdu l-kolera wieħed wara l-ieħor. In-nies li jaħdmu hemm u n-nies tad-dawra kollha beżaw li din se tkompli tinfirex u ddeċidew li jaqbdu l-anzjani kollha kemm huma li kienu f'dik id-dar u propju jitfawhom ġewwa l-fortizza Rikazli li kienet imbeda mill-popolazzjoni ħanejdu hekk. Eh, ġara li dawna eh, ħalluhom hemmhekk, ġifieri wħud minnhom dew imutu, ftit ftit, eċetera, eċetera. U ġiet ġis li propju jaqbduhom kollha f'salt mejtin jingħad li anke wħud minnhom kienu għadhom ħajjin jiġifieri u ġew mitfuna Eh, kollha f'Masgrave fossa komuni ġifiri naqri iktar il-bot mill-fortizza Rekasli propju f'wita mieq. f'dil-żona li ngħidu. Dan kien fl-1837. Eh, eh, nibtet mbagħad devozzjoni kbira. Ġifieri xi nies jgħidu li kienu anke jgħaddu mill-inħawi u jisimgħu anke il-krib ta' dawn l-anzjani. Ħajjin fil-fatt. Eżatti. Sar monument żgħir hemmhekk saret anke kappell hemmhekk u mażmien nibtet eh, nistgħu ngħidu devozzjoni qawwija ħafna tant li bdew isiru l-pellegrinaġġi fl-ewwel ġimgħat ta' Novembru minn diversi postijiet ta' Malta kollha. Għax jgħidu li huma erwieħ tajba. Eżattament. Għandhom iktar preċiż. Iktar eh, biex ngħidu hekk eh, eh, er-, qrib ħafna li jmorru l-ġenna u allura tal-pixi awtomatiku. Naturalment, hawnhekk għandna u koll, għadna ċimiterju oħrajn, għanna jek jgħidu Ġappuniż minn għalija xek. Mhm. U ċimiterji iktar wieħed militari. Ġifir dik dik l-erja kollha edha kważi kważi tfakkar il-mejtin. Ja verità fil-fatt eh, nistgħu ngħidu li il-Kalkara u l-iktar raħal f'Malta li għandu ċimiterji. Eh, Tawita meqwa għet minnhom, ma kif semmejt inti Hemm ċimiterju, ċimiterji militari iktar minn wieħed għax fihom kienu jindifnu dawk is-suldati b'mod speċjali l-iktar dawk navali illi servew f'diversi gwerer fi żmien l-Imperu Ingliż, fosthom l-Ewwel Gwerra Dinjija, pereżempju, u hemm diversi barranin midfuna hemmhekk. Kien hemm anke l-famuż sptar navali ta' Bigi li iktar 'il quddiem se nitkellmu dwaru li anke kellu ċimiterju tiegħu. fejn fih kienu jindifnu eh, dawk il-persuni li kienu jaħdmu fis-servizz Ingliż li kienu jmutu eh, waqt li qegħdin fl-istess sptar. Kien hemm anka sptar partikolari tal-Ġermaniżi li ma tantx intuża. Eh, sptar interessanti, aw sptar skużawni, ċimiterju, ċimiterju interessanti ieħor huwa dak tal-Lut li dan jinsab il-Kalkara viċin il-Knisa Parrokjali preżenti fit-tela eżatti għal dik li triq Irnella li huwa ċimiterju antik ħafna, jiġifieri qed nitkellmu għall-1600-1700, fejn fih kienu jindifnu l-persuni Lhud. Varjetà kbira ta' ċimiterji li jinsabu mal-inħawi kollha tal-Kalkara. Kważi kważi importanti, reliġjonijiet importanti. Għax jiena eh, forsi ma elaborax biżejjed imma hemm żewġ ċimiterji tal-militar. Iva. Wieħed tal-Protestanti, l-ieħor tal-Sara Kattoliċi. Eżatt, preċiżament. Daħħalna wkoll il-Lhud, Kont nsejtla. Għanna millek, eh, għat ma nistanajt li eh, traskurajt tal-kelma, għalli hemm eh, diserija, fl-istoria u kol, mux li min kien ikun attakkat bil-kolera u l-pesta, ġeneralment kien imorru f'dak li jidullu l-isptar tal-Azzaret, mhm. Manuel Island. Inti għet s-semmi, s-għet l-ura fuq dak li għat. Iva. Int qed isemmi illi mill-ospiċju hmm. tal-Fuljana ġew trasferiti għal Rikażli. Iva. U allura jisemma il-ċimiteru ta' Witam. Eżattament, eżattament. Ġifiri, li kienet xaħġa, forsi bat wara jew qabel, għax niftakar, mux niftakar, niftakar fl-istoria fil-fat. Fl-18, fl-1813, mhm. faqqet pesta li ħazdet Malta kollha. Eh? Iva. Kienem post wieħed Malta li għalix la ma daħliċ hemmhekk. Mhm. u għaltet hemm ukoll rikordji tal-Madonna msemmija tan-nofs, ringrazzjament, u għeda mill-bambina u r-redentu jħorġu f'mux sena, però Malta kollha speċjalment ħal ormi Diżastru sieħ. Imma hija nieqfu fuq traċeti u nibdew eh, ġrajiet ewlenin, semmejt il-Forti Rikazi, per eżempju, naturalment hemm storja tiegħu wkoll. Hemm storja kbira. Eh, irridu nifmu li dik il-post tal-ewwel daħla tal-Port il-Kbir, id-daħla Tarnella, Eh, naċċenna ħaġa żejra interessanti, il-kelma arnella xi tfisser. Il-kelma arnella huwa l-fatt li ġejja mill-kelma tarjana arenella. Arenella jiġifieri arena żejra. Minħabba xiex, minħabba l-fatt li l-bajja hija magħmula fin-nof stont minn nifisa. Iżda kienet arena fil-veru sens tal-kelma. Arena tal-baħar. Mhux biss, imma sintendi tiġi. Għax kif tiġi. Imma kienet ukoll arena fis-sens illi Fejn illum il-ġurnata hemm il-famuż Forti Rikas li hawnhekk issa nitkellmu dwaru, hemmhekk kien magħruf bħala Punta delle Forche. Għalfejn? Għax hemmhekk kienu jingħataw il-forka. U kienu jingħataw il-forka b'mod speċjali meta jkunu xi furbani jew jew tip ta' baħrin li kienu qed jagħmlu xi ħaġa. Fejn hawnhekk kienu jqegħduhom propju mal-asta fil-bidu ta' fejn hemm il-Forti Rikazli fil-bidu tal-peninsula biex min kun dieħel fil-port il-kbir propju eh, jara din il-ħaġa qudiemu u jibża. jidħol u jitlaq 'l hemm. Hemmhekk fil-fatt maż-żmien inbena forti żgħir, torri żgħir hemmhekk fl-istess fl-istess żona, iżda mbagħad ġie deċiż illi iktar 'il quddiem fi żmien il-Kavallieri s'intendi li jinbena tinbena fortizza kbira. U inbniet il-famuża fortizza Forti Ricasoli. Issemmiet Ricasoli proprju għall-Kavallier Ġuvanni Ricasoli illi dan tant kien jemmen f'din l-avventura l-ġdida tal-Ordni li jinbena din il-fortizza fil-bidu tal-Port il-Kbir, illi ddeċieda li joħroġ xi flus minn butu biex tkun tista' tinbena din il-fortizza. Ma kinux biżżejjed, s'intendi, il-Kavallieri kellhom jagħmlu tajjeb biex tkompli tinbena din il-fortizza, iżda li mbagħad ġo fiha nsibu diversi affarijiet interessanti. Fosthom irrid insemmi Anki l-kappella interessanti ħafna li għal-kappella ta' San Nikola eh, u barra minn hekk kien hemm anka postijiet fejn wieħed jgħix, jiġifieri anka seta' ċertu kavalieri kienu jgħixu ġo fih. Hemm nistgħu ngħidu pjazza kbira ħafna ġo fih, tanti kbira li diversi films importanti ħafna madwar id-dinja nħadmu ġo fiha, ġo din il-pjazza li ġara Forti Santiermu wkoll. Eh? Preċiż, preċiż. Posti storiċi li joffru aspett storiku fl-istess ħin li jkomplu jżejnu l-film, mhux veru. Semmejt li Kappella San Nikola, ma nafx kux qed ngħid tajjeb li rikaz li e, imbena taħt il-gran Mastu Nikol Kottoner. Eżattament, eżattament. Dak ġer kellu manija li kull fejn imur u fejn jagħti l-impronta tiegħu biex jibni ximkien, jagħmel kappella u għal qaddistismu. Fil-fatt, fil-fatt fil-kalkara memx devozzjoni San Nikola, imma Semmi għal San Nikola sintendi għax redaw. Ġiviri, u għalik ġet nsemmi għalli. Għamnek nsemmu koll il-ħabib tanna siġuin. Li ħdu pjaċi jisu jisimaw l-isem San Nikola. Fil-fat l-ewel program fil sensila kien fuq siġuin. Mhm. Mela, inkomplu x'naħseb tajt l il-rankatura, imma xtaqtek forsi telabra u koll. Illi Barra li qed insommu dak l-inħawi, xisum bat nizlu iktar l-isfel, Emmek kemm ukoll hemm il-breakwater. Il-breakwater hija binija biex ngħidu hekk storiku wkoll mhm. illi serva biex jilqa' il-maltempati li kien jitlu fil-port ta' Tram, il-Grigalati, u mbena fi żmien l-Ingliżi u xek. Eżattament, dak mbena fi żmien l-Ingliżi eh, fil-bidu ta' l-1900. Tajjeb li ngħidu illi kif qegħdin ngħidu, jiġifieri l-fatt li inti għandek eh, peninsula importanti ħafna li hija l-peninsula ta' Rikasoli, li hija l-ewwel peninsula ta' kif tidħol il-Port il-Kbir, eh, kien importanti ħafna li jkun hemm breakwater hemmhekk. U fil-fatt l-Ingliżi kienu ddeċidew li jagħmlu dan il-breakwater propju biex jilqa' l-maltempati kif tajt tajjeb inti, imma anki biex il-Port il-Kbir id-daħla tiegħu tkun ħafna iktar kennija mill-maltempati b'mod speċjali u l-irjieħ kbar li ħafna drabi eh, jolqtu l-gżir Maltin minħabba li hija gżira żgħira. U qed nsemmu Blackwood għax driħ minnhom ma ħorġ mill-Kalkara. Eżattament. U n-naħa l-oħra. In-naħa l-oħra minn tal-belt. Mal-belt, mal-belt Valletta u jiġi taħt Forti Santimu. Eżatti. Mela, jiena kif jafu s-semmija tagħna meta d-diskussjoni tilħaq ċerta importanza u anki ċertu dettalji stejjer u dati, Nipprovaw inwaqqfu ftit ir-rankatura tal-mistieden tagħna biex inkunu nistgħu nitfgħu wkoll ftit mużika, mużika li tikkomplementa wkoll kważi kważi mhux kull darba, però ħafna drabi jkunu li eh, mużika l-adattata għal programm. U meta ġejt biex inqalleb mill-librerija tiegħi fand id-diski jew sibt ehm, compact disk twil ħafna bil Kompożizzjoni ta' wieħed mill-Kalkara, eh, allura tħanna suġġett hawnhekk. Manuel Qasa, ħabib tiegħi, ħabib tiegħek ukoll naturalment dan kien għax minn pajjiżek ukoll. U bat li kien bat li mill-Awstralja jisima Maltese Traditional Melodies. Allura adattajt ukoll għal-programm tal-lum, nagħmlu xejn ta' intervall u nisimgħu nisimgħu ehm, propju dak li bat li waħda mill-silta żgħira di ta' silta Illi nisimgħu hawnhekk fil-ħanut ta' dwinu, msejżbal, u xek. Ekku. Inti tiftakru da, taf minu? Le, ma niftakru. Għaxu ikbar minna. Għan nisimaw, bat inkomplu diskussjoni tagħna.

b'silta mużikali mill-ħabib tagħna ta' tnej fil-fatt, u nafu iktar minnu għax ikbar minnek, dan kien inku, Manuel Qasra li għet l-Awstralja nselmu l-għonek ma jikorrespondi mi għet jagħmel ħafna ġit anki ixerret il-kultura Maltija fejn qiegħed l-Awstralja. U infakru l-semmija ta' nasamlu suġġeriment, rimarka fil-fatt, għalli meta peress il-programm huwa twil, fuq is-sija, sija kwart kważi, kultant wieħed isemmi il-post, il-lokalità, l-belt jew ir-raħal li nkunu qegħdin eh, nsemmu u niddiskutu il-Kalkara. Il-Kalkara li eh, waħda mill-postijiet għal-qalbi ħafna għax għamil xi żmien nagħllem l-iskola hemmhekk u għek nsellem l-studenti tiegħi u għandi nanti wkoll minn hemmhekk. U tallimt ħafna stejjer minn meta kienet rakontali kont imur Ġeneralment, meta kont għaddi żgħir fil-vakanzi ta' se. Mela, biex ma nkomplix nitkellem waħdi. Is-sentinella u rinella muvi ġa semminihom, fil-fatt, għax għandim nisram li fort, zewġ forti jizgu, forti Salvatur u l-forti Santu Rokku. U jgħet ċaġa fuq. Iva, eh, l nista jep li nejdu, iktar u dim se nitkellmu kol dwara, il-kappella ta' Santismu Salvatur. Li dika eh, imbniet il-kalkara żmien ħafna twil ilu, u minnha l-inħawi fil-fatt kellhom dal-famuż isem bħala ż-żona ta' Salvatur. U b'din l-idea fil-fatt, iktar quddiem fi żmien il-Kavallieri jiġifieri, inbena dal-famuż Forti Salvatur, illi inbena mill-Gran Mastru Manwel fl-1724, u, prattikament inbena bl-idea li taħtu jkollu l-bidu tal-Port il-Kbir u jkun jista' jservi ta' difiża għall-Port il-Kbir, għad-daħla tal-Kalkara fl-aħħar tal-ġurnata hemmhekk. Il-forti huwa kbir u ftit li xejn intuża għal dak li kien fil-verità sar. Jgħid fid-daħla. Jgħid fil-bidu. Fil-bidu, jiġifieri eżatti. Dak li. Inti sejjer lej tal-ħawli naħa ta' Preċiż, jiġifieri hemm il-mina tal-Kalkara, kulħadd jaf fejn il-mina tal-Kalkara, taqbeż ftit kemm kemm il-mina u hemmhekk issib dal-famuż Forti Salvatur. Fi żmien l-Ingliżi hemmhekk kien jintuża bħala riformatorju. U kien hemm anka skola ġo fih, jiġifieri, u kien jital tiġi mal manka l-mużika ġo fih, jiġifieri kien xi ħaġa interessanti ħafna. Illum il-ġurnata sfortunatament huwa Meta kont żgħar jien, għax kont daqsxejn qareb ukoll ta'. Ta' dar kien jgħidu hekk toqgħod tkun hemm qara minn ħodok is-Salvatur. Jiġifieri hemmhekk kien hemm post ta' penitenza, riforma ta' tfal. Riformatorju, il-kelma hija eh, nużaw il-kelma riformatorju, fil-verità kien is-sustitut ta' tfal u kien post fejn wieħed kien jitfa' anka ċertu tfal imqarbin iva. L-idea kienet imma li dawn kienu jinutaw it-talim, l-edukazzjoni, ġifiri, u anke kif semmejt l-ewwel edukazzjoni bħal edukazzjoni mużikali, dat tip ta' edukazzjoni biex forsi Eh, dawn it-tfal forsi jaqbdu rotta naqra ħjar mill-li kun. Jitelaw irġiel. Eżatt, forsi. Imma dik kienet daħlet, eh, di l-speċi ta' eh. Eh, speċi il-kelma salvatur kienet sinonima ma xi ħaġa negattiva. Speċjalment fuq it-tfal. Mela, semmit ukoll nsemmu ħana il-Porti Santu Rokku, inti semmit hemm triq ukoll msemmija l-Kalkana. Eżattament. Tajjeb li ngħidu li fil-Porti Santu Rokku jinsab naqra iktar il-fuq minn wied għammiq. Ġifieri qed nitkellmu li għandna wied għammiq, għandna dawk li huma il-film studios u iktar 'il fuq hemm il-Forti Santu Rokku. Dan l-istess, dan inbena fi żmien il-Kavallier għalkemm intuża ħafna iżjed minn żmien l-Ingliżi u qiegħed propju biex jgħasses dik iż-żona, dik iż-żona partikolari li tkun tagħti għall-bidu ta' Rick Asli. Eh, għamil żmien sew jintuża għal fiċilitajiet tal-films, eh, eh, l-lum il-ġurnata ġviri, kifet tanka dan il-forti ma tantx intuża ħafna fejn jidħol id-difiża tal-gżer Maltin minħabba l-fat li għal ħafna affarijiet fejn jidħlu il-kavallir, il-kavallir għamlu difiża kbira wara l-assedju li fil-verità kważi xejn ma ntużat mbagħad jiġifieri dak li kien ġara. Viċin imma tajjeb ngħidu Forti Santu Rokku jinsab ukoll 'il dak li huwa magħruf bħala Forti Rinella, li huwa forti ta' żmien l-Ingliżi dana fejn fih insibu l-famuż kanun kbir eh, illum il-ġurnata huwa miftuħ anka l-pubbliku ah, huwa post interessanti ħafna eh, li fih jiġifieri l-Ingliżi bdew jużawh propju biex jiddefendu wkoll min-naħa tagħhom id-daħla tal-Port il-Kbir. Jiġifieri wieħed Tajjeb li jgħid illi pratikament bil-ponta tal-Forti Ricasli, sa fejn illum hemm Smart City, pratikament għal żmien twil kien iservi bħala waħda mill-ikbar difiżi għall-gżejjer Maltin, għad-daħla tal-Port il-Kbir. Mela, jiena l-qaddis Santu Rokku dejjem nassoċjah. protettur ta' mart li jittieħed, speċjalment il-pesta. Fil-fatt iġibu anki l-kelb qed jilaqlu l-ferita speċi figurattiva. Allura qed ngħid, peress li inti semmejt ħafna okkażjonijiet u inċidenti fejn il-pesta attakkat naturalment kien hemm it-tfin ukoll u tammiq, Jista' jkun li l-fort ġim semmi, ma nafx, nidħollu daqsxejn il-ġewwa fjari. Eh, li jista' semmi u mħabba l-frekwenza ta' din il-marda u anki l-post fejn kienu jmorru eh, ħallu memutu fil-fall. Le, eżattament, eh, għanna mir-riċerka li saret, jiġifieri, hemm ċertu għaddisin li semmew il-kalkara, li ftit nafu kif daħlet din id-devozzjoni lehom fosthom Santu Rokku kif semmi. Fil-fatt nsemmu Santa Liberata iktar qudiem. Santa Liberata nsemmuha. Eh, da meta niġu fuq il-knejjes. Eżatt, tajjeb, tajjeb. il-knejjes. Eh, pers li għednes u dejjem dejjem lej żmien tal-lum, għajna għajdu baqanna ta' biex naddu biex nixu għasmi tal-lum. Pero, sammodu naqdu l-qadim maġdid. U għonek se tidħol Villa Bigi li għadek semmejt U l-iżvilupp li sar dal-aħħar u l-esplora u kulħadd jaf jina dal-aħħar kont kelli l-okkażjoni mur hemmhekk u skantajt bil-bidla li kien hemm. Eh. Aġġornament ta' żmien tal-lum dak id-dawl fil-għaxijiet faċċata tal-port hija xi ħaġa li tappartieni lill-istorja fl-istess imlibsa biż-żmien tal-lum. Il-tieni peninsula tal-Kalkara kienet magħrufa diġa għedna bħala l-peninsula ta' Salvatur. Għalfejn? Għax jingħad li qabel l-1487 inbniet il-kappella ta' Santissmu Salvatur hemmhekk li kellha benefiċjat kbir u li madwarha inbnew diversi rziezet, kien hemm il-diversi għelieqi u kien hemm speċi komunità ta' nies jgħixu hemmhekk. Propju fl-1650 eh, il-prijur fra Giovanni Bigi li kien eh, kavallier ħares lejn din iż-żona u ddeċieda li propju fil-ponta ta' din il-peninsula jibni il-villa tiegħu. Eh, villa mill-isbaħ, villa biki li kienet pratikament taħta iġġib il-port il-kbir kollu. Nistaw nimmaġinaw dak iż-żmien. Massiċċa. Eh? Massiċċa kbira, erja kbira ħafna eżatti. Eh, Tantu hekk li eh, Fra Giovanni Big iddeċieda li anki jwaqqa l-Kappella ta' Salvatur u jerġa' jibni kappella oħra ġdida taħt id-disin ta' Lorenzo Gafa propju biex l-erja kollha kemm hi eh, tiġi eh, tal-istess villa, tal-istess tal-istess tal-istess prijur. Fija fil-fatt l-istess Fra Giovanni Biki ġi Midfun f'din l-istess kappella, għad hemm monument sal-lum il-ġurnata ġo fiha, ġifieri mezzobust hemmhekk, eh, propju u ħaħsib it-tfin, eċetera, eċetera, eh, fra Mario Bigi li kien jiġi neputih. Tajjeb ngħidu li din il-famuża Villa Bigi eh, ospitat ħafna u ħafna nies differenti. Ġifieri kellna sa papiet li daħlu ġo fiha u anka raqdu ġo fiha. Kienu ma sarux papiet. Sintendi, sintendi dak iż-żmien. U anki jenat li anka Napoleon għamel xi eh, ġranet li raqat hemmhekk ġewwa fija. Jaf jażilhom, eh? Vedwi ta' bħaddi tal-port, għal kemm ura għad jgħidu għam żmien eh, il-belt iva, fejn iva, il-palazz. Li interessanti mbagħad dwar Villa Bigi hija li imbagħad lejn l-aħħar żmien tal-kavallieri meta mietet id-dinastija Bigi, dan bdiet tinteret mill-kavallieri ġifieri xħallija bħala legat lill-ordni. U mbagħad kif ġew il-Franċiżi Sindendi spiċċat tal-istat, ħa ngħidu hekk, fi żmien Franċiżi u fi żmien l-Ingliżi fil-fatt spiċċat taħt taħt taħt l-Ingliżi. L-Ingliżi eh, indunaw li hemm potenzjal qawwi fiha, potenzjal li jagħmluha bħala eh, sptar navali. U fil-fatt dina bdew eh, ftit ftit għal snin tal-1830 diġa aċċennajna d-data meta kienu nstabu dawk iċ-ċippus, beda proġett qawwi hemmhekk kbir li kien proprju dak illi din iż-żona tiġi trasformata kollha kemm hi fi sptar navali. U saru ħafna alterazzjonijiet fl-istess fl-istess għalkemm il-villa Fresari, il-villa tan-nofs biex ngħidu hekk baqgħet kif inhi. Inbnew dawk li jissejħu wings, jiġifieri differenti li kienu prattikament blokki differenti għal għal ferat eżatti eh, għal għal tip ta' mart differenti, bdew isiru l-operazzjonijiet, inbnew anke dawk li jissejħu merit quarters, jiġifieri postijiet fejn jgħixu dawk it-tobba u infermiera Ingliżi li kienu jiġu minn hemmhekk. Immensità għandek għandek fejn timra ħajnik. Kien jibqa' sejjer propju eh, sa fejn illum hemm il-Kappella tas-Salvatur, wieħed illum il-ġurnata ma jistax jara kollox, ġifieri triq li llum hemm tgħaddi taħt bigi, ma kienx teżisti hemmhekk kienet kollha kemm hi. Eh, imbena wkoll, u din interessanti ħafna, lift. Dak li aħna ngħidulu kott lift, propju biex Persuni li kienu jinsabu eh, baħrin u ma xinuma kienu jinsabu morda jew għandhom bżonn xi tip ta' kura fuq bastimenti kienu jinżlu l-art u jittellaw bil-lift mill-Bigi Rocks, mill-blast ta' Bigi, għal fuq l-isptar ta' Bigi. Nistaw ngħidu li kienet invenzjonijiet dak iż-żmien veru interessanti. Bil-lif kollox. Eh. Eh, tajjeb li ngħidu llum il-ġurnata għamil żmien kemm xejn abbandonat, għamil żmien parti minnu servit ta' skola, llum ġurnata parti minnu jinsab taħt Heritage Malta u fih isir ir-restawr tal-diversi artefatti interessanti storiċi. U parti importanti ħafna li nfetħed dan l-aħħarija propju l-Esplora li huwa eh, ċentru interattiv ta' xjenza li nistgħu neġu ra eh, ta' anzi dera interessanti ħafna li din iż-żona li għamlet ħafna żmien mitluqa. Fil-fatt ġili jkun hemm xi ġranet li jistgħu jmorru jarawh viżitaturi eh, naċċertaw li s-semija tagħna minn imur hemmhekk intilef hemm tant affarijiet tara u tant imponenti, apparti mill-vedu tal tara minn hemm fuq, eh, tara l-port rigbi bil-belt faċċata. Referenza li qed int, Bigi mela kien l-isptar navali, mhm. għal-Navy Inglisa li kienet bil-kwantità, bil-bastimenti li kollu. U naturalment bil-mart kollox li kullħat t-demmu laħaw kif jgħidu kol. U il-mtarfom bat kienem l-isptar għal-soldati. Iva, iva. Kienu Malta kienem mimlija. Eżatt. Mimlija bil-soldat u l-bahrin. Mela, Ma, ma, ma, ma, ma bigi li kienet villa bigi l-om ġiet bl-esplora u komplement ta' Libsa ġdida. Hemm ukoll Villa Bigi, Villa Villa Portelli, x'għużi, Villa Portelli. Iva, Villa Portelli hija villa oħra li hija viċin ħafna Villa Bigi li dina fil-fatt kienet inbniet minn Sera Agostino Portelli li dak iż-żmien kien jgħix il-belt kien ra li hemm problemi meta ġew il-Franċiżi u ddeċieda li jibni villa u fil-Kalkara, fil-viċinanzi ta' Villa Bighi dak iż-żmien kienet teżisti u fil-viċinanzi wkoll tal-istess kappella tas-Santissmu Salvatur. Din il-villa kien jgħix ġo fiha ma' żmien iżda fi żmien l-Ingliżi kellha importanza ħafna għax kien jgħix ġo fiha dak li aħna konna ngħidu l-ammiral. U hawnhekk fejn wieħed allura jibda mal-ewwel jinduna illi il-Kalkara kellha eh, ħanejdu hekk eh, għaqda sħiħa mal-Imperu Ingliż. Kellek l-idea tal-isptar navali, kellek l-idea ta' Villa Portelli fejn kien jgħix l-Ammiral, tajjeb li ngħidu li dawn il-persuni fosthom anke l-Ammiral, il-Flag Officer, dawna kienu jitħalltu mal-Kalkariżi u kien hemm eh, nistgħu ngħidu ħbiberija kbira. Eh, fil-fatt diversi anka kalkariżi b'nostalġija kbira jgħidu li huma kien ikollhom servizz tas-saħħa mill-aqwa Għalfejn, għax kienu jidaħluhom anka ġo ah, ġo dan l-isptar ta' Bigi li ma kienx hemm Maltin. Eżatt. Din kienet ċaġa interessanti ħafna ġifieri. Ah. Villa Portelli l ġurnata għadem mek ġiet restaurata eh, ftit ta' żmien ukoll u tintuża mill-Lemkast bħala il-post fejn eh, wieħed eh, jistudja fejn jidħlu il-servizzi navali, ġifiri għal-piloti, fej jidħol, xorta bqajna fej jidħol il-marittimu ħanejdu għek. Mela, ħannam l-intervallu, d-dru mux mużikali, ma kif jafu s-semija tagħna hawnhekk jiena nħobb indaħħal eh, il-Malti wkoll, l-lingwa li nħobbu nitkellmu u suppost nitkellmu kollha, burin biha. U għallom minn frak maqod namlu grammatika u noqod nispiegaw il-regoli. Eh, xaħġa interessanti u pjaċevoli. Għanda per esempio, Ta' xi ma semmejta ara fil-kelma. Mela, u dejjem nippruvaw inżewwiġha kif jgħidu mas-suġġett li qegħdin ngħidu. Ġu kalkara mal-baħar, allura l-assam mal-baħar se noħorġu kelma. U minna joħorġu iktar u dihom, per eżempju, il-baħar ngħidu ara x'qala l-baħar. U ngħidu ngħidu għal xi ħadd li ma konniex nistennew. Issa, Mill-kelma baħar nistgħu nagħtu turruni ta' ta' ta' kliem ieħor idjomi, ma dan ħanħalliha għalikom, tħabbru daqsxejn moħħkom biex fl-aħħar tal-programm ngħidu dak li għandha ngħid x'ħareġ u nara naqblux ma' dak li ħriġtu intom. Mela, qegħdin hawnhekk kif għandna kemm għad il-programm Wadwa l-Kalkara, mi għandi il-dan kien brinkat li huwa suġġur tal-istorja, qed nħu pjaċir nisimgħu U intom, naturalment, tieħdu pjaċir ukoll tisimgħu eh, kemm jidħol fid-dettall fuq l-istorja. Wara illi rajna l-parti ta' ċuntina tal-pjazza tal-pjazza, issa nitlu ċuntina. Eh, il-pjazza ġun dak li jgħidu eh, l-ħajja ċivika, l-istorja kif imbniet, Issa ħan nitilgħu fuq is-suntier. U s-suntier ma jfissirx li ħan litteralment fuq is-suntier, ma ħan nieħdu l-knisja parrokjali li ġa semmejt ta' qabel gwerra, il-ġrajiet kif saret parroċċa u dik tal-lum. Mistoqsija twila di Iva, hemm ħafna xi Nistgħu nagħtu ħafna dettalji. Il-kalkara kif diġà edna kien raħal li beda ikun imdawar madwar din famuża kappella ta' Santismu Salvatur. U ġara proprju li meta kien hemm rettur fiha Dun Ġużepp Azzopardi, dan xtaq li l-Kalkara issir parroċċa. Għalfejn? Għax il-popolazzjoni ta' Kalkara kienet kbira biżejjed biex tkun parroċċa u kienet ilha kbira biżejjed biex tkun parroċċa. E kellek diversità ta' postijiet il fuq l-isfel. Eżatti, ġifieri. Mhux kwistjoni ta' eh, mad-dawra tal ma mifruxa. Eżattament. U fil-fatt eh, da flimkien ma' negozjant Fortunato Gulija, dan negozjant iddeċida li kellu biċċart fil-Kalkara u xtaq jirregala u regala propju għamil rikors il-Kurja fl-1984 biex fuq għadin timbena knisja. U fil-fatt sar kumitat u bdiet timbena din il-knisja fl-1890 fit-22 ta' ġunju fil-fatt fejt edet l-ewwel ġebla. Eh, din il-knisja Sar li diversi jopri fiha sakemm finalment eh, ġiet miftuħ uffiċjalment meta l-Kalkara saret parroċċa b'digriet tal-10 ta' Diċembru 1897. U ħarġet mill-Birgu. Ħarġet mill-parroċċa tal-Birgu, imma tajjeb li ngħidu li l-parroċċa tal-Birgu ma xtaqitx li l-Kalkara tkun parroċċa għalija, propju minħabba l-fatt kif diġà qed li l-Kalkara bdiet tikber, kien hemm il-Kappella tas-Salvatur bil-benefiċjat tagħha, U dawn l-affarijiet kollha waslu biex imbagħad il-Kalkara speċi ħadet l-awtonomija kollha kemm hu tagħha. Il-Knisja dik li aħna nsejħulha l-antika, ħafna nies ma jkunux jafu x'jiġifieri l-Knisja antika. Il-Knisja antika imbniet f'nofs dik li hija triq Irnella, jiġifieri l-iktar triq antika li hemm fil-Kalkara, Dina kienet knisja eh, sabiħa, b'mod speċjali fejn jidħol l-ornat tal-ġebla, ħafna skultura u fiha kienu saru diversi opri. Kienu saru diversi pitturi importanti fosthom insemmi l-pittura titulari ta' San Ġużepp li kienet impittra minn eh, Ġużeppi Kalì. Eh, pitturi oħra interessanti eh, nistgħu nsemmu pereżempju il-famuż artal u l-pittura ta' San Filep ta' Ġira Interessanti, dan kien kien ingħata. Tal-Azzuru Pisani. Eżattament, dak huwa fil-fatt jingħad li huwa l-kapolavur tiegħu tal-Azzuru Pisani. Mhux qiegħed ħasebux dan. Le, ma ħasebux hemm kollu tara fit-turi tiegħu fil-fatt. Eża, imma li ġara kien illi il-bennejja tal-Knisa l-Antika li kienu l-aħwa ċilja eh, kienu minn ħasebux u deċidew li meta jlessu kollha kommissjonaw da u kommissjonaw Kapolavur ħa ngħidu hekk. F'din il-knisja nsibu diversi pitturi oħra interessanti. Eh, l-ewwel statwa ta' San Ġużepp saret fit-terrakotta u saret minn min Etienne Puccini, eh, Franċiż, u ġiet għall-ewwel festa tal-1998, iktar il-qudiem u mbagħad ġie deċiż li din tinbidel eh, u saret oħra propju xogħol Wistin Camilleri fl-1921. Ta' min isemmi diversi opri sbieħ li kien hemm f'din il-knisja fosthom il-pulptu kollu tal-injam maħdum minn Ġużeppe Gonzi, artal maġġur mill-isbaħ u artali kollha tal-irħam u anke l-orgni mill-isbaħ. Ħa nieqaf hemm rigward il-Knisja l-Antika. X'ġara sfortunatament fl-10 ta' April 1942 bomba Direct Hit kisret din il-knisja minn fuq s'isfel. Kważi kollha imma l-kalkara. Eżattament, imma l-kalkara nistgħu ngħidu li kienet l-ar post li ntlaqat għax il-knisja ntilfet kollha kemm hi. Kull ma kienet fadal f'postu kien biss il-kampnar li wkoll kellu konsentura daqs dinja. Il-pitturi kollha Ġew salvati. Għalfejn? Għax kienu ttieħdu Għawdex minn Monsinjur Gonzi li huwa mill-Kalkar iktar 'il quddiem nitkellmu dwaru għex ħafna snin il-Kalkara, kien Isqof ta' Għawdex u ddeċieda li jieħu l-pittura għandu. Biss intilfu nistgħu ngħidu l-opri kważi kollha li kien hemm, bil-kvar titulari b'kollox. Nistgħu nistgħu biss nimmaġinaw x'ġara dak iż-żmien. Knisja l-ġdida ġi eh, kappillan il-Kalkara, Monsinjur Karmenu Xwiereb, Li wara sar vigarju. li wara sar vigarju eżattament li ddeċieda li timbena knisja ġdida U propju wara l-gwerra bdiet tinbena din il-knisja li mbagħad eh, iktar il-qudiem imbniet nistgħu ngħidu fi ftit żmien, jiġifieri minħabba anke l-Kalkariżi li bdew jagħtu eh, mhux biss donazzjonijiet imma bdew jaħdmu anke ġewwa fiha u fil-fatt eh, wara li tpoġġiet l-ewwel ġebra fl-1946 tbirket solennement fl-1952 u anki ġiet konsagrata sentejn wara. Il-vara ġdida titulari ta' San Ġużepp inġiebet fl-1948 Minn Bolzano l-Italja minn Ferdinando Stufleser. Naturalment jina ħan konkludi fuqa di b'nota eh, li kulħadd jafa di. Kien hemm lit moħbija tal-Arċisqof Michael Gonzi u inti għatlihom il-Kalkara u waħda. Knisja sabiħa, naħseb l-iktar knisja imponenti li mbniet wara l-gwerra. Eżattament, f'dakka kien id-diskors anka tal-kardinal eh, li kien ġi biex jara din il-knisja ġifieri fi żmien l-isqof Monsignor Gonzi U propju dak li kien intqal. Monsignor Gonzi tagħha. L-oli tagħha jiġifieri. Huwa disin. Tħaddan ix-xatt. Eżattam, disin tajjeb ngħidu għeto Vincenzo Bonello, bħal arkitett kien hemm umbat Ġuże D'Amato sintendi dak iż Mela laqbadna fuq il-knejjes, nista' nsemmu knejjes oħra li hemm il-Kalikara, dik li msemmija ta' Santa Liberata li għallu fil-fattija titula Santa Barbara fil-fatt. U l-kunvent tal-Patrit Kabuċċini, Hemm il-famuż ukoll minn famuża devozzjoni ta' San Ġuda minn hemm. Eżatt, ta' San Ġuda tad-dew. Kompli Naftaħlek il-bieb. Iva, dan dan huwa kunvent u knisja li nbnew dak iż-żmien kienu fuq il-lemura, jiġifieri barra mis-swar tal-belt tal-Birgu, inbnew fl-arja magħrufa bħala tal-Ażżieli fejn hemm ukoll il-knisja ta' knisja parrokjali illum il-ġurnata mibnija. Tal-Assili ħaġa żgħira xtaqt ngħid, tal-Assili minħabba l-fatt li mill-Knisja tas-Santissmu Salvatur fil-festa tas-Sitta ta' Awwissu kien jitqassam mill-famuż ħobż Assili. L-għażżiela li kien jingħata lil kulħadd. U hemmhekk eh, għalhekk dik iż-żona kienet magħrufa bħala tal-Assili. Issa, tajb ngħidu li fil-fatt eh, l-kunvent nistgħu ngħidu li nfetaħ fl-1736 fejn hemmhekk saret purċissjoni mill-Unzjata, mill-Knisja tal-Unzjata tal-Birgu propju għal dan il-post u iktar tard mal-bini tal-istess eh, kunvent nistgħu ngħidu li nbniet ukoll il-Knisja. Kif semmejt tajjeb inti, il-Knisja dedikata lil Santa Barbara. Iżda, ma' żmien Kien inġib korp sant eh, ta' Santa Liberata li ħa devozzjoni kbira ħafna. Dana kien inġib korp sant kienet saret purċissjoni mill-isba, jiġifieri, jiena jiġifieri maġbin kien hemm tan-nies, festi kbar, u baqgħet id-devozzjoni sallum il-ġurnata, il-famuża devozzjoni anka festa ta' Santa Barbar. Kif semmejt inti mbagħad hemm devozzjonijiet lejn San Ġuda tad-Dew li hemm statwa sabiħa ħafna minn Lecce fl-istess fl-istess knisja, Hija knisja mill-isbaħ, tajjeb li ngħidu l-art tal-maġur u l-prospettiva, l-art tal-maġur illum il-ġurnata m'għadux hemm. Imma l-prospettiva għadha hemm ta' Karapepkja nistgħu ngħidu xi ħaġa mill-isbaħ. Naf li l-kabuċċini l-patrijiet dejjem jiblu post li jgħidulu isu eremitaġġ mal-bot mill-ħamba tal-ibliet. U l-arrament għed nsemmu l-Knisja eh, tal-Kabuċini u l-konvent, eh, fi żmien ilu ħafna xiftit ukoll, Eh, ma kienx hemm ħafna nix joqgħod dik saqt inbena ħafna dik mhux ħażin, ma mhux għada però għadha tinnu tajjina kultant ngħaddi minn hemm eh, biex ngħaddi naħata biex nagħti l-vedu tal-kalkara minn hemm ngħaddi. Tidher għadha knisja ah, waħda. Kif ġara anki l-furjan l-furjan kapuċinu wkoll il-bozz miċ-ċentru tal-belt. Mela, eh, ma nafx, ma bx knes iktar, fil-fatti dik li iktar waħda. Dawk li iktar marufin pala knes. Issa ħan itħol da xi ħaġa mur da xejn lura. Il-Kalkara kellha sehem fl-assedju tal-1565. Interessanti. Għax, eh, isemmu eh, il-Birgu li jisla u ħapposti toħta ta' madwar, la kibor mla wkoll tidħol. Imma l-Kalkara li għaviċina ma nafx kien ma daħliċi, jew naħseb li daħlet. Fil-fatt, jien daħluha. Jien niċċajta ngħid li l-Kalkara kienet ma iżżomm ma' torok dak iż-żmien tal-assedju l-kbir għalfejn, għax propju l-Kalkara kienet invaduta mit-Torok. Għalfejn? Kien iżżomm maħħa. Le żomm. Illa nix ma kienx tagħmel mod ieħor. Eżatt, fil-fatt, li ġara li ġara x'kien. L-istrua ta' Seraġini. Ħattar kienu jieqfu hemm biex lestu għall-imdina u għamlu ħabib ma' abitanti u tantu hekk nisaħta għadhom jgħidulhom is-Seraġini, ma dik storja oħra. Li nġu l-ħattat nispjegaw iktar. L-idea li ġara kien li t-toro kien donaw li jekk dawna jippożizzjonaw il-kampijiet tagħhom u anke joqogħdu fuq dik li kienet l-għolja tas-Santissmu Salvatur, jiġifieri fejn kien hemm il-Kappella tas-Salvatur, dawn ħa jiġu eżattament bi dritt il-Birgu. Il-Birgu kważi jiġi taħthom. U dak kien ifisser illi jekk iridu jiġu jattakkaw u anke jaraw l-affarijiet jiġifieri, kienu qed jaraw kollox eżatt faċċata tagħhom. Tantu hekk il-Gran Mastru La Valette kien ordna eżattament kif induna li l-ġej l-assedju l-kbir biex titwaqqa l-Kappella tas-Salvatur. U l-Kappella tas-Salvatur twaqqet f'dik is-sena tal-assedju. Ħalli ma sservix bħala tarka, bħala post ta' fejn jistgħu jinħbew dawn it-torok eżatti bħala ken. U fil-fatt imbagħad reġa' nibniet wara. U dak li nistgħu ngħidu, dak li nistgħu ngħidu jiġifieri bħala, interessanti imma ferm hija l-famuża leġenda li hemm marbuta magħha eh, ma' din l-istorja tal-assedju, propju jingħad illi kif intrebaħ dan, dan l-assedju l-kbir, propju il-Gramastrum kien mar f'din l-istess zona ta' Salvatur, eżatti la Vallet, kien mar fl-istess zona tal-kalkar emmek floli. Kien qabad ix-xabla tiegħu u daħħala fl-art u ġiet bekk forma ta' salib. Huwa niżel arkubteħ hemmhekk bil-kavallieri kollha miegħu U b'hekk irringrazzjaw lil Alla li prattikament din l-art li minn fuqha t-Torok kienu qed jattakkaw lill-Kavallieri issa reġgħet iesha ġiet Nisranija, ħa ngħidu hekk. Konsagrata. Eżatt, reġgħet ġiet ikkonsagrata. Dik il-leġenda kont nafhem, inti elaborajt ħafna. Din interessanti imma li hija leġenda, imma fil-verità maż-żmien inbena monument. tagħha, ġifieri kien sar eh, salib fuq eh, eh, speċi ta' kolonna li mbagħad inkiser bil-gwerra, ġifieri, imma ġifieri biex tfakkar dan l-avveniment, ġifieri hija leġenda u mhux ma nafux eżatti x'in l-istorja dwar. Kulta dok hemm ċerta verità, kif għax jista' jkun, kif għattint, li kienet okkupata mill-Ottomani li ma kienu għaddewwa tal-insara, u mm, ir-rebħa li tat lill-Maltin u l-Kavalieri rebħa nisranija biex ngħidu hekk, La Vallet kien De Vallet fil-fatt. Kien kien ħossu ħossu bid-dmir tiegħu li jirringrazzja l-Mulej u x-xabla forma ta' salib. U għamek tal-limna wkoll leġenda. Kull lokalità dejjem kollha xi leġenda. Iva, iva. Unħobb unħobb eh, insemmihom. Mela, ħanes u iktar viċin żmien tagħna. Naf li l-karkada hija msemmija wkoll għall-bini tad-dajjes. U xi tnajjew l lin tal-abitanti, ħafna minna kienu f'Balklori fil-fatt. Ekku, ekku. Fil-fatt eh, l-iktar snajja importanti tal-kalkara, l-kalkara għandek l-eliqi u għandek il-bahar. Mill inti kellek nies li kienu jaħdmu fl-eliqi bħala bdiewa u kellek nies li kienu jaħdmu fil-bahar bħala sajjeda. Iżda, kien hemm dil-famuża eh, sena partikolari kalkariza li kienet propju il-bini tad-dajes. U kellek ukoll anki il-qaddiefa li kienu eh, jiexu l-kalkara ġiviri. Din hija sena interessanti ferm u jenat illi eh, il-kalkara kienet l-iktar post magħruf propju għal-bini ta' dajs tal-injame din nitkellmu sintendi. Eh, id-dajsa Maltija. Id-dajsa Maltija, id-dajsa tradizzjonali tal-pass, il-kajjik, il-fregatina. Daw it-tip fil-fatt il-kalkara dum il-ġurnata nsibu ħafna toroq imsemmin għal daw it-tip ta' dajs. Din kien nistgħu ngħidulha bħala is-sena tradizzjonali kalkariża li baqgħet għal diversi snin Sfortunatament illum il-ġurnata mhux daqshekk sintendi minħabba li t-teknoloġija wasslet għal diversi żviluppi fil-bini tad-dgħajjes stess. Mela, qed insemmu d-dgħajjes, jien għandi ħafna nies f'rasi ta' hawnhekk imma f'moħħi biex ngħidhom, però jiena nista' ngħid ukoll nies prominenti li ħarġu mill-Kalkara. Wieħed minnhom ħabib tiegħi, Charles Flores, eh, li jiftaħar li huwa għandu hemm l-intenzjoni li joħroġ ktif fil-fatt fuq il-karkara. Eh? Ġifieri. Charles Flores huwa wieħed minn nies prominenti, però mbinti semmejt l-Arċis of Gonzi wkoll illi għaw minn jgħetlu mibrigu, mxaċ jgħetlu mill-karkar. L-arċis of Gonzi. Il-familja Gonzi kollha importanti fis-sens kemm l-arċis of Gonzi u anka ħuħ. Maestro Lorenzo Gonzi l anka kiteb l-antifona tal-kalkara u kiteb diversi mużika importanti fil-kalkara u anka mamel ta' kollha. Il-familja Gonzi tajab nipreċiża kemm Mikil Gonzi, Lorenzo Gonzi, eċetera, kollha twildu l-Birgu. Imma minħabba li missierhom Giuseppe Gonzi eh, meta kien ma jiflaħx u kien marant it-tabib u t-tabib stess irrakomandalu li jmurx imkien għall-arja, kienu deċidew li jmorru il-kalkara, jiexu l-kalkara għall-arja. U fil-fatt, pratikament, Monsignor Gonzi għex ħajtu kollha għajr Tliet snin ġewwa l-Kalkara. U mbagħad sar isqof u nistgħu ngħidu li baqa' jiġi għall-festa kull sena u baqa' jiġi sakemm prattikament miet. Kif għandna wkoll ta' palata sew biex tinbena l-knisja. Tantu hekk anke ir-regal ir-regala l-artu stess ta' fejn bniet il-knisja l-knisja l-ġdida. Hemm xi nies oħra prominenti hekk forsi ma semmejthomx u tixtieq semmihom. Il-Kalkara għalkemm dejjem kienet post fejn kien hemm ħafna nies li huma modesti ħa ngħidu hekk, Dejjem kien hemm nies importanti li għexu fiha. Diġà semmejt il-fatt li dejjem kien hemm l-idea li kienet imwaħħda mal-Ingliżi, aħna ngħidu hekk, iżda kien hemm pereżempju tajjeb insemmi pereżempju t-tabib Fabri li għamel żmien anki mhux biss kittieb imma anke għall-politika, politikant ieħor kien Ġanni Rajmondu, illum il-ġurnata insibu prattikament anke membri parlamentari minn fuq in-naħat kollha prattikament tal-Kamra li jgħixu l-Kalkara, huma mill-Kalkara. fostom il-Ministru Joe Mizzi. Mizzi. Kalkara, mhux post ta' villaġġatura, ma kważi serħan tal-moħħ. Iva. Tal-bliet tal-viċin, u għandek il-birgu faċċati hemm differenza xi. Mela, eh, il-ħin il-ħin għaddejja, qed jaffas, huwa pjaċir jisimak, għandek ħafna xi tajt, però irridu nsemmu wkoll aspetti oħra tal-kalkare, li każini tal-banda pereżempju, li jagħmlu parti importanti fil-festa, il-festa, il festa U mbagħad niġu wkoll għall-isport ta' regatta li nagħlqu biha fil-fatt għax hemm eh, hemm ħafna xi tajt, imma iva. mhux dejjem tista' tespandi għax il-ħin u dak li hu. Ekku. Il-kalkara, eh, il-festa hija xi ħaġa importanti ħafna, illum il-ġurnata l-festa ta' San Ġużepp qed tiġi ċelebrata fit-tielet ħatta Lulju għalkemm għamlet żmien twil tiġi ċelebrata fit-tieni ħatta Lulju. u dan kien ħareġ digriet interessanti il-kappillan kien talab li ssi waħda mill-ewwel festi trasferiti mix-xitwa għas-sajf. Kien talabha mill-ewwel minħabba li l-Kalkar ikun hemm ħafna villeġġanti, allura kien talab illi l-festa ssir fit-tieni ħadd ta' Lulju. Ġeneralment f'Lulju. Eżatti, fil-fatt issir il-festa f'Lulju. Insibu il-festija ta' San Ġużepp, insibu żewġ gażini tal-banda, wieħed Ċirkolo San Ġużepp Filarmonika Sagra Familja u l-ieħor l-Għaqda Mużikali San Ġużepp. It-tnejn huma raw il-bidu tagħhom ħafna snin ilu, wieħed minnhom fl-1897 u l-ieħor fl-1921, u maż-żmien iktar il quddiem fetħu anke l-banet tagħhom. Huma magħrufin bħala eh, interessanti din tas-sagra u tal-Malta għalfejn. Għax tas-sagra jtellgħu l-istatwa tas-sagra familja il-ġimgħa tal-festa u tal-Malta jtellgħu l-istatwa ta' Malta rebbieħa fis-Sibt tal-festa. Ġeografikament danna hemm ċerti firda, firda iva. f'sens tajjeb ta' Għax hemm ta' fuq u tisfel. Eżattament, dawn fuq u ta' xatt. U hekk għada sallum il-ġurnata ta' fuq u tisfel, jiġifieri ta' xatt u ta' fuq nistgħu nsejħu Hija interessanti ħafna. Anka l-mod ta' kif issir festa. Festa ħelwa. Iva. U hawnhekk għad ħan nispiċċaw bl-sport favorit tal-Karkariżi huwa ir-regatta. Naħseb Charles Laws kien qed jgħid li darba li fl-ma sena nsejt l-1969 il-Karkara iva. għamlu eh, rekord storja. Kisret il-rekord skolla. Minn min ħamsa rebħu l-erba ġew l-ewwel fil-ħadu l-palju naturalment il-palju. Ehm, palissa naturalment l-affarijiet għadhom mhux kif kienu qabel u xekk. Irridu nifmu l-kalkara waħed mill-iżgħar lokalitajiet u kif semmejta inti l-isports minn dejjem kien importanti fil-kalkara kien post fejn kien hemm il-famuż cricket, jiġifieri sa cricket club kien hemm fil-Kalkara, illum il-ġurnata nsibu tennis club fil-Kalkara, nsibu it-tim tal-futbol tal-Kalkara li dal-aħħar qed jagħmel ammont ta' suċċessi. Hawn nsibu l-famuża regatta li l-Kalkara hija magħrufa ħafna għaliha kif tgħid tajjeb inti għamlet snin sbieħ il-Kalkara li għamlet diversi rebħiet fosthom il-famuż meta kisret ir-rekords kollha fl-1969. Illum il-ġurnata mhix daqstant għalkemm għamlet diversi żviluppi anke fejn jidħlu żgħażagħ. Tajjeb li ngħidu li maż-żmien kienet illum ħafna mir-regatta hija magħrufa l-iktar għal jum il-ħelsien u l-jum tal-vitorja. Biss, eh, għamlet żmien ir-regatta snin twil twal ilu li kienet issir anka fil-festi tal-irħula u b'mod speċjali fil-Kalkara kienet għamlet żmien anka ssir għal żmien San Ġużepp u anka kunna naraw diversi dajes ukoll kienu jiġu x-xatt tal-Kalkara jixelu l-luminarja kienu jgħidulhom kienu jixelu x-xemat fuq fuq fuq fuq fuq id-dajes tagħhom. Imma kienet issir ukoll mod antik ir-regatta fil-festa tas-Salvatur is-sitta ta' wissu li kienet festa antikissima. Eh, nawguraw li sport kalkaris ikompli eh, jissaxħa u bil-prezenza mhux biss tal-kalkaris imma nkomplu nagħmlu suċċessi kull fejn nistgħu. Issa nkomplu fuq l-iżvilupp li sar. Ina kalkar għaddi spiss minn hemm, waħda mill-postijiet nħobb nżur. L-iżvilupp li sar eh, għattajjeb għall-aħjar immigrazzjoni u postijiet oħra jfittxu l-kalkara biex. It-taħlita kif saret, ġifieri jintegraw in-nies eh, In-nies jintegraw bħal diversi rħul oħra eh, ikollok nies li ġew minn diversi postijiet differenti, ġifieri kellna kalkariżi li emigraw ma' żmien, oħrajn li ġew lura, oħrajn li marru jgħixu ġorħula oħra. Nistaw nillu saru żvilupp importanti li semmejna l-Esplora, per eżempju, semmejna Smart City, ġifri daw kollha huma affarijiet li qegħdin iżidu il-popolarità tal-Kalkara. Il-fatt li l-Kalkara huwa post kwiet, il-fatt li l-Kalkara għandek minn kollox, għandek il-baħar, għandek il-baj il-bajja Tarnella, għandek għandek il-kampanja, għandek tant affarijiet li l-lum il-ġurnata l-Kalkara hija pratikament għandek sa negozju minn kollox hemm illum il-ġurnata tal-Kalkara. Eh, allura eh, hija lożra ta' diversi nies li jiġu hemmhekk. Diversi minnhom eħe integraw mar-raħal nistgħu ngħidu uħud eh, speċjalment ikunu forsi barranin li m'għandhomx l-idea ta' kif aħna naħdmu bħala mod kulturali, mhux bil-forsi integraw. Jekk hux tajjeb jew għal-ħażin, Dik hija mistoqsija oħra, il-progress kultant huwa rigress għalkemm mingħajr progress ċertu affarijiet mbagħad ma jsirux ukoll. Mela, wasalna biex nikkonkludu però eh, issemmiha tkunu mitluba ġeneralment. Programm dejjem nagħmlu hekk jien. Nista' jkun eh, kemm jista' jkun interessanti. Kont kontatt li ħadd idjoma imħabba li kalkara Hija mdawra bil-baħar fil-fatt, hekk mhux imdawra ma għandha ħafna parti sewwa daħħal bajja tal-kalkali, l-irnella, eċetera. U kont ħadd il-kelma baħar kemm tista' toħroġ idjomi minna. U jiena kont għad li eh, bdejt bl-espressjoni meta bnidem jiġi għal rieda jew jiskanta b'xi ħadd Ara x'qala l-baħar. Intom kemm kontu kapaċi issibu idjomi li ħorxu bil-baħar. Ma nafx ħan saqsi lilek dan kien għandek xaġa frasek hekk bħalissa. Tal-baħar, bħalissa mhux daqshekk. Issa għaliex qed nikkonċentri iktar fuq id-dan. Ċenta fuq il-konklużjoni għax għandna ġenġi għalik. Allura naturalment eh, nista' inkompli jiena Għajna ta' jina kelli l-leżin kollu u biex noqgħod naħseb. Eżatt. Avventajthom jien, fintar ġifi, ressaqt il-proposta jien u għallu naf. Ftit mill-li intom forsi tajtu sem. Per eżempju, kelma mar il-bahar, ġifiri, ma kienx tajjeb, ma xaħġa ħażina marret. Oħra, ħalli ħabbat il-bahar, ġifiri Toqgħodx tinkwiteta, tħabbix rasek li hemm xi ħaġa oħra. F'baħar wieħed qegħdin, eh? fil-fatt qed nerġa' mmur lura anke fil-żmien meta kien hawn dik il- Eh, drama ta' baħar wieħed li ħafna minna kienu jisegwa fuq permess ta' televizjoni. U ma toħra. Għalik naqbes il-baħar, ma din fija fija fija Risposta oħra ta' għax dak li jkun jgħidu jien kollox nagħmel għalik, għalik naqbeż il-baħar, dan ma niftakar kienu qed jitkellmu bejn nej minn nies, ħabib tiegħi wkoll kummarsjoni. U smajt ta' din iċ-ċajta qallu taqbeż il-baħar ma tammeta u fis-sajf. Mela dika dik kienet eh, uħut minn dawk li eh, noħorġu bħala espressjoni, U issa qabel ma nagħlqu għaliex is-soltu ndaħħal ukoll mużika ma nsejtix. Darba ħanieħu silt oħra dwar il-baħar, imma ħanieħu l-kelma jew nkella l-espressjoni sajjid ta' xewtu. Mużika taf taf minuta u xi ħaġa biex tkompli sew il-programm. Il-mużika hija ta' Domni Gallia li nħobb nisma' ħafna l-mużika tiegħu

Mela, bil-dik il-mużika li smajna u l-kant, naturalment, eh, bar il-bahar ukoll, dejjem nikkombina, dejjem nipprova naqqad is-suġġett wieħed mal-ieħor. Wasanna ċertament għal-konklużjoni, ma mjien għal-ġerment ta' koll mistieden dan kien hawnhekk. Eh, nixtieq inħalli l-aħħar kelma fideħ bħala ħsibijiet eh, ġejjeni xara sabiħ u xtara dak li jista' jkun aħjar. Hija mistoqsija xi waħda evokattiva, imma inħobb nisimgħu l-opinjoni sinċira ta' dak li jkun. Għax fuq kollox dal-programmi Qegħdin ukoll biex servu biex nitgħallmu aħna u naraw Malta kemm toffri bliet u l-ħula, kemm għandna nkunu nafu fuqhom. U ma sabiħ nista' naqdu affarijiet nistgħu jistunaw. Dan kien ħalli fidejk biex indunajx li tnajt. Eżatti. Il-dina, għalfejn sabiħ għal-kalkara. Kif semmejt l-ewwel, fil-kalkara tista' ssib minn kollox. Fis-sens hija post li huwa mdawwar bleliqi minn banda minnhom Hija post li hija mdawwar mill-baħar, min-naħa l-oħra, baħar u xtajta, jiġifieri nistgħu ngħidu li fiha minn kollox. Hija post li huwa mżewwaq b'bini antik u bini modern, bini storiku, toroq antiki u toroq li huma aktar moderni. X'nixtieq nara aħjar fil-Kalkara? Li nixtieq nara aħjar huwa li għandna diversi postijiet li semmejnihom anke llum stess fosthom il-Forti Ricasoli, il-Forti Salvatur, Id-daħla tal-Kalkara fih innifshom, li huma kollha postijiet storiċi importanti li għandhom bżonn li jsir restawr kbir fuqhom. X'ma nixtieqx nara fil-Kalkara? Ma nixtieqx li l-Kalkara tkun industrializzata. Ma nixtieqx li l-Kalkara narawha xi ċentru turistiku b'mod speċjali li huwa kollu ħwienet mimli b'affarijiet li jġibu ħafna nies. Nixtieq li l-Kalkara tibqa' bl-identità tagħha, taraha l-kwiet, kalm, Trankwill, raħal li fih minn kollox imma raħal fejn, kif semmejt tajjeb ħafna ħafna inti, tiġi hemmhekk biex isserraħ il-menti u tieħu pjaċir tħares lejn veduta tant sabiħa. Qrib tagħna u tant hu l-bogħod. Fl-istess ħin eh, jiena din hemm ngħid il-kuntrasti hija mal-ibliet l-irħula tagħna, speċjalment fejn il-pajsaġġ Malti għandna nikkurawh u għandna nserħu ftit il-menti. Biex ma noqgħdux ngħewdu dejjem fuq l-istess kummerċjalizzazzjoni ta' kull raħal u kull belt li qed isir hawn Malta. Se jsir Malta kif qal wieħed Ingliż, one big town, veru l-istess ta' kelma. U b'dawk il-sibijiet tal-mistieden tagħna dan kien blinkat hawnhekk ħadd pjaċir nisimgħu nawguralu aktar studji u riċerka fuq mhux biex fuq pajjiżi ta' għax naf li jidħol fl-istorja wkoll. Nawguralek għadek għadek żagħżugħ inti tipprometti ħafna u naf il-mistieden tiegħu inti bħala mistieden u semmija tagħna ħaddu pjaċi bil-kelma tiegħek. Grazzi lilek, grazzi wkoll tislima wkoll il-Kalkariżi ħbib tiegħi. Li għamil żmien hemmhekk nagħlem kif għandna għadha studenti li l-lum kibru l-ġurnata bit-tfal li għadhom jgħidu li ser meta ta' U lilkom li segwi dan il-programm din sensiela jalla li nkun narfu ktar ħjel pajjiżna. Grazzi wkoll il-tekniku li kellna magħna llum l-għajnuna tiegħu Simon Grima lilkom ukoll mill-ġdid U nissuġġerlikom li meta tisimgħu l-programm tisimgħu mill-bidu għaliex hemm ħafna affarijiet titgħallem u fin-nofs imbagħad nintaqma xan xi ħaġa li